Dema bixêr temaşevanên hêja, bernama me Hevreng berdewam dibe. Mêvanê me îro Rostemê Hiznî Şêxê Şêxu Bekir serçavê me re hatiye Kegî Rostem û pîrê me Mîroyê Qanat Pîrê Omer Xalî serçavan re hatiye Mîrî Em ê mijara xwe berdewam bikin. Çend bername pêş de me dereqa Terîqîya Êzdîtiyê me axaftina xwe dest pê kir û ez barim ev mijara gorî saetekî têrê nake û em ê dîsa ne carekî ne duda vegerin ser vê mijarê. Pirsa me jî îro wa ye ku kişka ve eyane Êzidî me kêm zêde gelekî olêva girêdayîne û ez dixwazim şêxê me pirsekê bidimê gelo eva baş e yan ne baş e? Yanî em gerekî tam milet xwe olêva tenê bigire yan jî em gerekî dîsa xwe xurt bikin hêlê din ve em bêjin hêlê zanebûnê ve xwe xurt bikin yanî jî em esa tek olê qebûl bikin û zêde tiştekî din nîne. Kerem kir. Serçava. Qisa me miletî yê Êzdîtî ye. Eva weke eva du sê me pêş de çi hate serê milet, eway de eyan e wekî em wî careyî de nikarin bijîn. Em misa bêçar bûne wekî nikarin xaxa xaxayê kin. Problem wira gele hene. Problem dî problema dîn e jî, problema miletê ye jî. Lê ça ez çi terêq mala adiya helbet em gele îşqa xeverdim pêşiyê. Vira gelek problemeke mezin ez divînim wekî milet gele ji dîn dûr ketiyê.

Milektekî başka pirsike bêje em bêjin serecame dînê we çi ye? Em qe nikarin şiro vekin. Ew dînê me em bêjin pê du sê giliya şiro vekê wekî cimet bizane dînê me sewa çi ye? Hinek divên em ber tevê to dibin. Hinek divê em zere deştîne. Hinek divê dînê me tenê Şêx Adî nava me de çêkiriyê. Wekî sene hewa tê hesabê wekî dînê me hêzdî ya qirna dozde de teze dest pê bîyê. Lê em ji qewlê xwe, kal bavê xwe me bîstîyê wekî dînê me gelek hûr e. Îj nod hezar sal tê xeverdanê. Gelek bende hene em bijîn em nikarin eyan bikin. Em bijîn çi îro destê me de ne. Lê gere em pey terîqê kevin, terîqê kevin, terîqê miletê. Terîq ewe wekî pirseke ha heye. Divê tu gere eyan kî kal bavê te Kê bûne? Wekî îro bizanvin em kê ne. Wekî em qirna de nizanin kal bavê me kê bûne, em ê çayê bihêjin îro em kê ne. Esa nîne. Serê hemû seriya terîq e. Em îro dibînin jî wekî gele dewlet, polîtîk, Tev terîqê dikêzin, aliyê xwe dikin, wekî ewa nêta xwe qalim bikin, seva qewetbûna dewleta xwe, cimetê aliyê xwe kaş bikin. Lê ez zanim wekî terîqa me ew bê, ew dewlet bê wekî. Îro qewlê me divê qelem, qelendar were wan pirsa kevin, bizavin îşkû tê, îşkû diçe. Seva dîn û şêx pîrê me. Ez dîsa gele dibaxşînin birin ê ji min nexey din şêx pîrê me. Lê îro problêmeke mezin e. Problêmeke mezin e wekî eva Aqa Tiş çêbû. Îro terorîst êzdiya gunekar dikin divê ewana Qenav zarê me êzdiya daş tene. Wekî em bêjin şeytan eva pê zimanê me êzdiya nîne. Zimanê me de ew fehm tene. Eva zimanê yan erebî ye. Ez nikarim bêjim me pê şeytan pê zimanê kê ye. Lê divê şeytan bar dikin. Lê heq mala xwe dêsan nîne. Lê kengê em divîjin wekî divînin. Em zanin wekî divên sê mektebê me dîn hene. Eva yek mektaba reş e.

Eva mîsyoner Liard ew jî dibêje, wekî wan tîva Wurabiyê, Êzdî çend belgê zebûnê nîşan kirine. Lê pirsê lê kanê kinîşkek hane, kitêvk hane? Gotiye wekî revan dûz kengê hicimî ser Êzdiya kir, wî çaxî mend da girêbisto du sê belg ber mane. Eva şeretiya wira ye wekî zebûn. Lê rastî bav jî zebûn e, dînê me yê rastî lapî kem. Îro werin em vegerin ser Mekteba Reş, ez seva Mekteba Reş bêjim. Mekteba Reş rastî bêjî ayna dînê me nîne. Lê hema Mekteba Reş de tê nivîsarê çi îro wekî terorîst hemîka ew aliyê meriftayî de were tu meriftayî dora an tune nizam ew çi bende ne, çi estin, zara bigirin bikujin, dar dakin. Ewa tu dîn tiştekî sana navêje. Lê Êzdiya gunekar dikin. Hemû bavî de ji Êzdiya gunekar kirine. Seba wê pirsê. Em zanin wekî la ew ê poetê Urisa Pûşkîn kengê Qersê bî hezar heşt sed bîst çend de wira seba Êzdiya jî gotine. Gotine vira miletek heye wekî ew ê Diavel. Diavel em bêjin ez ça bijim zimanê me êzgît e. Şeytan me ez bijim şeytan. Başe camê dî xaxa lê dike divê weke ez çûme min tevê êzdîya rabîya rûniştîya xever dayê ez gele şame seva êzdîya weke hewna şeytan bar nakin. Di hela bivîne ev xeverdan na wî çaxî dayîtî. Me em vegerine ser mekteba reş, mekteba reş o ew qinîşke ceme heye. Min anîye pêrê vî û da wî. Remet bavê wan ve kê ser wî xebitiye, ew a Keremê Kerem Amoyev ew ê ew xebat kiriye. Tercimiya ser du zimane heye, Gurcikî û Riskî. Wira rastî tê nivîsarê wekî divê xwedê tev Tawusî Melek peya bî ezmana. Bende çêkiriyê, îde ez nabêjim wê gele dirêj be. Lê paşê divê Xwedê wî çaxî ruhê adem çê dike, dike cinetê, ruhê adem çê dike. Divê û tev Xwedê Tawusê Melek dîsa difire dîndara mala Xwedê. Divê sed sal derbas dive Tawusê Melek dibêje, divê te ruhê adem çê kir, lê em bêjin tê çi qalivî de bikî wekî, em bêjin rûbarê dinê keve, Paşî wî çi ewlad lê keve. Xwedê ji divê ew qerarê ez dime destê te. Here, çiha dixwazî binvîse. Tawusî Melek tê divê dipirse divê lê wî çaxî bibaxşînin vira tê berda. Wî çaxî wekî ruhê Adem dike cinetê Xwedê. Dibêje eva baxê cinetê ye. Çi rez heye bixwe. Xêncî genim. Genim nexwe. Tawşî Mele wekî sed sal derbas dibe têy de Xwedê îzin daye wekî xaxa gere em bêjin qalif çay binvîse binvîse. Tê dipirse divê te ça kir te genim xwar divê na Xwedê min ra gotiye genim nexwe. Na divê ez îznê te didim na îzin destê min e genim bixwe. Divê adem genim dixwe bê mane em bêjin ça hatiye nivîsarê ça hatiye nivîsarê êsaş divê Nikaribî here der, fehmdarî em bêjin sera benda, tine bî ew. Çar bende diçine der. Zikê wî diwerime, yan gav pê gotina Mekteba Reş, Tawusî Melek berî aden dide ji cinetê derdixe. Dena em dayne rex hev, Dînê Mehmed û dînê Xaşparêziyê wira kê dive mane wekî adem berî adem didin yêvayê tev îş cinetê derdixin. Merv dive sevev. Merv dixapîne yêvayê. Vira jî divê tawsî melek berî adem da. Ay îro seva wira me gunekar dikin. Lê em heq zanin wekî ev ayîna dînê me nîne. Îro dixwazim ez bêjim wekî milet jî min bipê a îro min serî binî heta solê min jî şîn in. Min em bêjim pê eyna di bazar ev kincê şîn xakiriyê heta portvila min jî ev a şîn e. Mekteba reş divê rengê şîn gune ye seba mêrê êzdî. Kelem gune ye, lobî gune ye, kundir gune ye. Mêrê Êzdî gere milê Mêrê Êzdî şilatê nekeve, gune ye. Mêrê Êzdî wekî çe destavê gere çok de paşê here. Ew giş derew in, ev qe em emrê xwe de tiştê wisa divînin. Lê gele normê wê Mekteba Reş, îro em nava dînê xwe de divînin. Gele Êzdiyê me hene kelema naxwin, rengê şîn xwe nakin. Em îro divin wan camê ra jî aqilbenda ji ew jî divin wekî ev a ayîna dîna êzdiyan nîne ev a nizam yekî ya nezan nivîsiye yek jî ya dijmin nivîsiye kê kare tiştê saz bike. Ev a tê vê manê ke ke Rostem tê vê manê ku dîsa jî milet em ça jî bêjin nezanî danin tarî danin tarî danin belê nezanî danin demek ev a ev a jî Me îro ber çavê xwe em dibînin eva mala me xirab dike. Rast e. Belê. Gunekarî ez gelek mane hene wekî gunekariya wê kî derê ye lê hema ez xwe xwe bi şexsiya xwe gunekariyê serî de jî dibînim. Mesela terîqî de jî dibînim. Yanî terîqîyê milet pey xwe re nebiriye. Yanî heta cîkî aniye û terk daye. Ez vê dinêrim. Mesela kekê Mîro em bijin çima em bijin ez wek mirîdekî wek mirîdekî dixwazim bijim ku wek pişt wek pişt ez xulamê ocaxê me ez tişekî navêjim lê hema ez navînim piştgiriya xwe alî terîqî de. Çimkî nava Esatê xuya ku wana pişta xwe daye min. Wana ewana min nabine xwe wek mirîdekî. Belkî ez şaş dibim, belkî ez ne rast im. Pirsekî gelekî balkêş e jî lê ez ê gorî nêrnêxa bixwim, ez ê nêrnêxa bêjim. Belê em Çiqas rabin rûn ên em dawiya dawî neheqî gunekarî davîjin istê şêx û pîran. Lê ez bawer im tam ne efsane ye. Belê belkî jî gunekariya şêx pîran hinek şêx pîran heye ne gişk, belkî hebe jî. Ji ber ku mîsyoner in, funksiyayê wan olî heye, gerekî serbisekirin û bi dawî bikin karê xwe, xebatê xwe yê olî. Lê dîsa faktorên din jî hene. A Mesela binê em dîsa em ê vegerin hinekî ekskursiyon bikin dîrokê de, dîroka olî bi taybetî. Mesela eger em mêze bikin dînê xirîstyanî yan dînê misilmanî yan bûdayîzm yan her dînê dinyayê mêze bikin, hemû dînê dinyayê bi kitêb defter in. A min mesela Şêx Rostem vir hazir e. Şêxekî baş, mesela ji pîrek hazir im. Em çiqas jî bi zarav zarav sedan hezaran sala dînê êzdiyatî bi zar gotin hatiye meşandin. Nava wan sala de, nava wan sedsala de, qurna de esey zar û zarav tiştek lê zêde dibe yan tiştek kêm dibe, her kes versiyonê xwe dibêje, her kes cûrê xwe, traktatê xwe pêş dixe. Lê çêtir dibû. A mesela Rostem bahsa kitêba Cêloyê Masewa Reş kir. Belê ew tên qebûlkirinê, tên hesabê ça kitêbê Olê Êzdiyatê, Ayîna Dînê ya Êzdiyatê, usane. Lê me mela hê heta na tir û pelek nexandiye. Dereqa çi ye wir nivîsar? Çi hatiye nivîsar? Ne tenê ne xwe lê me qe nedîtiye jî. Me qe nedîtiye jî û em nikarin behsa wê jî bikin. Çimkî em nizanin hundirê wî çi ye, çi nivîsar e. Me rûpel rûpel nekiriye, em nizanin wir çi ye. Yanî tariyê dagirtiye. Ev ev şaşikî mezin e. Ewsa dibînim şaşikî gelekî mezin e. Dewsa wê yekê ku Serokatiya Ruhaniya Lalişê, berev bin, zanyarên me yê olî berev bin, bixwînin, tercme bikin ji ber ku zimanê qurna navîn hatiye nivîsar, hingî zimanekî din bû, niha qurna bîst yek ye. Gelek tişt eger em bixwînin jî orîjînala wî em fehm nakin ji ber ku zimanê qurna navîn hatiye nivîsar. Tercme bikin zimanên me yê îroyîn. bikin ji wan hard kitêba analîz bikin bikin kitêbekî û ew kitêb bive her maleke êzdî da ger ew kitêb hebe çaw mesela herî ez bawer im herî mêvanekî însanekî misilman yan paşparêz kitêbê dînê wan malê wan da hene lê hêj de tiştek tune yanî dev bi dev hatiye qurnava gotin Tiştek tê bîrkirin, tiştek tê zêdekirin, tiştek tê guhartin, tiştek tê kêmkirin. Zanî? Isan da dibe. Isan da dibe. Çima? A mesela binê anegorî gotina gotiya, gotina taliba zanyara, şêx û pîra, dibêjin ku yazdeh hezar qewlê êzdiya hebûye. Mane du sed hab. Hemû şewitîn çûn, endabûn, şer, doz, zilm, çi bêjî hate ser rêz ca. Ewê helebelê da, ewê tevlihevê, ewê zilm û zorê da, ewê şerî da hemû endabûn hatin şewitandin. Eger kitêb ya, eger defter biya wê eseyê cîkî bihata xaykirin, wê bihata parastin. E baş e, ew ê Dûsad Hevî jî niha wekî komê ser hev kite Dîsad êkî pirtûkekî. Arê sedî sed. E em naka nekin e paşê bive deh hev. E. Em çi bikin? E çi be gere gere bive kitêb defter. Gere bive kitêbeke olî her maleke êzdiya de hebe. Eger bê şêx jî bê pîr jî ew kitêb mala te dana tu êdî tu êdî zanî dînê êzdiyatî ola êzdiyatî çi ye. Ji ber ku eger Şêxpîr ti salê du carekî hîviya şêxekî, pîrekî bê mala te te ra bi zara û şirove bike dî nihîst ca çi ye, ew kitêb mala te dan e. Tu dixwînî zarokê te, nevê te nisiletê me dixwîne. Dikeve rihê wan, dikeve xwîna wan, dikeve mejê wan. Zanî? Eger mesela ev jî wek zimanek e. Eger salê carekî ti bi sihetekî, Dixwazî hînî zimanekî nû bivî, tu tiştekî hîn nabî. Lê eger herro herro rûpelkî rûpelkî vekî bixwînî, tê ezber zanibî. Wek dînê hemdinya. Ê axir gerekî ez ez çi difikirim, gerekî şîretkarê te jî hebin. Şîretkar jî ji ku tê, çavkanî ji ku tê, çavkanî ji lalişa nûranî tê, laliş e. Heye mesela Mîrê Êzca heye ne, heye wir serokê berpirsyarê Rihanya Jeleta Lalişê yanî çavkanî wir e. Rihanya Êzciyatê hemû li dinyayê li wir in. Gere hev re werne şêwirê, rûnên bifikirin ew reform bê çêkirin. Ji ber ku qurna bîst yekê ye Dikaribin ev dînê me yî, kobardînê me yî nazik ku wekî hezar sala ve, sedan sala ve kal û bavê me xay kirine, me parastine, giyandine vê rojê, em xwedî wî derkevin, karibin em jî biparêzin û derbas bi misiletê pey pey hatê xwe bikin. Baş e Keke Rostem, em mirîp gerekî we bînin cem hev yanî ça, ça gerekî wan bêne cem hev? De problema me ez çi bêjim? To bûna me miletê niha kêm e. Em tenê em hev divînin ser şîna, ser şaya. Wekî ser şîna jî şaya ji wira xeberdanek seva dîm diçe dibêjin dîsa dest pê kirin. Ev cima jî qebûl naka kî bipe. Erê na eva navbera we we û cimatê we û mirî da. Lê nav hev da em bêjin şêx û şêxanî û pîranî. Pîranî. Em bêjin kî em mirî digerekî we bîn cem hev û yanî hûn gerekî tiştekî xwe xwe bikin. Na. Binê re ergê em dixwazin rastiyê dijîkî bizanvin em gere serê serî de bên. Pey pêlê avê neke em gere serkaniyê bên. Serkaniya me çi ye? Em bêjin ayna dînê me, me hê jê ji zebûnê xeber da, dînê me ça de çêbîye? Em bêjin her dînek divê ji dinya ça çêbî. Divê Xwedê morkevê siyar bû ser berê geriya sekinî got heq war e. Em bêjin geh warê vir e ez êzdiya çêkim. Me yê davêje berê ber Nîvê berê dive xalî, kaniya sipî ji we derç tê, pê ayîna dînê me, vêrsiya dînê me. Xwedê ser ew ciyê wekî me ya avît, ser we laliş çêdike. Îro kaniya sipî heye, ser we laliş hatiye çêkirinê, eva em divên wekî dînê me sa dibêje. Paşê wira Xwedê diçe dîndar axa melekê pêşê wekî tê ser erda paşî xalî çêkirinê. Tawsî melek e. Tawsî melek tê vira îro em cem milet ji ew jî bêjin paşê ez ê derbaz bim wê pirsa xwe. Tawsî melek divê Milkê Tawusî Melek ser wî pişta wî teydî ye. Tawusî Melek xaxa teyr nîne. Ew meleke kes wî neytî. Lê ser pişta wî teydî hatiye. Îro milet jî em bêjin rast ew nake ça bêjim eyan nake wê Nîşanga Tawusî Melek wekî heye divê xwe xwe Tawusî Melek e. Na. Milkê Tawusî Melek ser pişta wî teyîdî ye. Derbazî wira bin. Divê de min xalî çêkirî. Tawusî Melek tê î ji axê ax xalî ye. Ji axê bende çêdike. Dîsa diçe dîndara mala Xwedê. Heva kalbava gotine, şêx pîr gotine. Rast e, zebûna me nehatiye xwekirinê lê bîra me de heye. Bîr jî weke kinîşkeyekê ye, weke kitêfekê ye, weke ilmekî ye. Paşê wira Xwedê meleka dişîne erdê. Divê tawusî melekî de bende çêkiriyê. Herin, heva were qerara dîn, qerara miletî ye. Herin micê wira bigirin, herin hosta bigirin. Hosta îro pîr in, micêwî jî îro şêx in. Dîn didine dîn û qerar. Divê bidine hosta micêw re, bire ew jî bikerîne de miletîn kin. Eva dînê me, miletê me ha hatiye çêkirinê. Dînê me sor dibêje. Paşî wira kengê Lê Xwedê divê ev borc, borcê melek e. Yek bibe Xwedan, yek xay, yek ruha bide, yek ruha bistîne. Divê ez wê qerarê bime destê we û nav hev de pare vekin. Wî çaxî nav meleka da Dibe ew nekça şer lê herekê dixwaze em bijin borcê wî. Paşek çê dibe. Erê borcê giran bigihije wî. Seba wira wî çaxî de xwedê Şîxadî distîne lê ew Şêx Adî na wekî îro mexberê wî li Alişê ye qirna donzda de bî Şîxadî em dibêjin. Ew şîxa dî tê, îla gişka tehsmîlî xwe dike, di beva borcê te, tu xay, tu xudan, tu roha distînî, hindava miletiyê de. Îla kê jî ser wî dînî bû, em bûn bexê Koza Sultan Êzdî, îro jî em xwe nas dikin. Lê çawekî qirna donzda de Şêx Adî hat, Emê Şêxadî xaxa nehatiye. Şêxadî qewlê me xuşmalê bava de eyan dike divê Şewqiya kira xebat Şêxadî anîne lalişê. Şêxadî pê kêfa xwe nehatiye. Gele pirsene divê jin miletê başxe helbet dike ser navê xwe. Îro wekî em Şêxadî bikin ereb û ekisene ew lalişa me jî îro dê destê ereb û hatiye çêkirine ew qe kultura me jî nîn. Ew derew e hûn tenê hesabekî ha hildin. Îro Mîroyê Bira jî got, wekî got çend hezar qewlê me êzdiya bûne. Miletê başqe wê kuê bê bizanve qewlê me, kê wê şiroveke jê re, wekî tu ji wî miletî, ji wî dînî cisnî nîbî, wê kê te re bêje. Meriyê nezan wê ça bike, bê hem te hînk e, tişte hîn e û te hînk e, tiştê sa nabe. Heme tenê wê hesabê bikin, wekî Şêx Adî ne Ereb bîyê, ew ew tiştekî derew e, ez karim Eyan bêjin. Şêx a dîte ew hat reform kes hedû sed kere nava Êzdiya de ewa fakt e, ewa tiştekî eyan e, gişt Êzdî zan wekî Şêx a dî hatî sed qerarê teze anî ser dînê kem. Lê dînê me yê kem em wekî micêr bûn, em wekî hosta bûn, Mirîdxanê re ji çaxê digotin Edebiya. Em jî tew wan. Îde paşê em şeretiya dînê Êzdî dirînin vila. Wekî Şêx Adî hat, divê Şikir Şêx Adî me danî ser peşka şêxa û pîran. Navê şêxtiyê pîrtiyê Şêx Adî anî ser me. Eva eyan ez dixwazim wekî eva milet bipê. Wekî em serkaniyê bizanbin ku ye. Eva pirsîş kut tê. Îro êzdiya wekî miletê başxes eva tarîxa êzdiya mijûl dive ser tê wê qerarê divê dînê zerdeştî ye. Navê şêx navê pîra. Ji dînê zerdeştiyê şêx Adê anîye ser min. Lalişê de hene Şêxê Îsa, Pîrê Îsa. Wana re divên yek navî. Em îro bûn di navî. Mîro hosta bû, hostê dînê xwe bû. Navê pîrtiye anî ser. Bû di navî. Ez micêwr bûm, Min re xêncî min cê û tê jî digotin Mewla. Ez ê niha şadetiyê bêjim tê de heye. Îro navê Şêxtiyê anî ser min. Navê Şêxtiyê ji dînê Zerdeştiyê ye. Ev jî eyan e. Ay seba were me dibin dînê we Zerdeştî ye. Lê dînê me Zerdeştî nîne. Dînê me dînê Êzdîd e. Heta hatina Şêxadî. Wiçax em gişk divê Şêx, Pîr, Hosta mere bî. Şikir Şêx Adî me danî ser peşka Şêxa û Pîra. Ser wê rê wawî li Mişilatê, Şilatê ji Nezewcê bi nêra Dînê Êzdî dibêje, Şeretiya Dînê Êzdî. Wekî senheta wî çaxî îsim bû. Wekî got wawîrim, wawîrim xinzîr a. Şikir Şêxadî me danî ser peşka sunetê. Sunet jî kire para min. Heta wî çaxî tune bû. Gela Şêx Pîr îro hene divê newe kal bava de bê bi reeyan kin. Dewre bêjin şêxê sunnetê kê ye? Ne wekî heye gere bibe ne. Wira sunnetê derbas dikin diçin Ereba tînin, Tirka tînin, Mola tînin. Ew ça bû ya dînê me? Ne hene ge em gerek bû kûr fikir kin. Şêxê min divê pîrê min hostayê min şêxê min mewlayê min. Ah şeretî divê ji tu tiştê çêkirinê ye. Hova cem min ez dixwazim eyan kim. Reme bavêrî re Keremê Anqosî hova sî û yek cureyî varyantî şeretiya dînê Êzdîd hilda. Tu kengê hil dîn min hilda gişk xand. Sî û yek cureyî nîvê zerf de divê Şikir Şêxadî me danî ser peşka şêxa û pîra. Wawîrim şiletê, wawîrim xincîra. Şikir Şêxadî me danî ser peşka sinetê. Eva gişk qerarê Şêx Adî ne. Şêx Adî dest damîn kire nava şêxa û pîra. Şikir mala Xwedê nava Mirî Dada danenî. Wekî îro nava Mirî Dadaş daniye lap hewlê me qûleyî bû. Dest damîn kire nava Şêx Ada, Şêx Berê heta hatina Şêx Adî giş kevdi zewcîn. Dest damîn kir îro Bû dînastî, ez dirêjim dînastîya, çi divê navê bavan. Erê, çê bû, Adanî, Şemsanî, Qatanî. Bavê me şêxa yek bî, heta hatine şêxa di Emgûz kef zewicî ne. Bavê şêx Parna Pêrar kengê hate vir e, min ew pirs lê pirsî got, rast e birê min, em jî se zanin. Heva tiştekî to eyan e. Ez sa jî dest damîn kire nava pîra da. Îro em îda bêçariya xwe xwe ji bire hev distînin. Em ber mala Xwedê qerarê Xwedê şaş dikin lê qerarê bendekî naxwazin şaş bikin. Niha kîjan rast e? Qerarê Xwedê şaşkî wekî xwe ji bire hev distînin yan qerarê Xwedê benda şaş bikin? Ez hesab dikim qerarê benda şaşkin. Sewra ez dixwazim bêjim çi? Gihîştiye. Heyset sal derbas bûye. Ew berlama pêşiye jî wekî min dît, min gela qebûl kir, sewra ez sava vê derecê gela hazir im wekî milet dengê me bipê. Reform lazim e birê min. Em hema vî bavî de xeber din ê ji Vatîkanê xeber din. Vê axirê wana xeberdanek berda ku Vatîkan em bijin aliyê wî dînî de nikare dînê xwe xwe ke. Were em tiştekî zêde çêkin, reformekê çêkin. Wekî xaxa çêr kir, xaxa karibe xwe xwe ke. Ku were çi lazim e? Got em bijîm otaxek rex da tiştekî sa çêkin wekî pê arên de em birfroşne milet seva dawatê ye seva şîno ye wekî ji wê karê em karibine pirsê xwe pêş de bibin îro pirsê milet ev e tene kanî tene ne wekî em lê avê hildin Avê hildin dîn reform kî, milet reform kî, şîret kî, cî hildî, bigînî pirsa miletiyê. Ev e, lê lazim e, esey lazim e. Wekî em nekin, ew çima heta qirna donzdeh dînê me vekirîbû. Qewlê Sultan Êzdîdê mezin Bira cem e heye wekî nizam wade me wê têrê bike ez karim bixwînim. Erê. Tê gotinê divê ya Siltan Êzdî duwaye çend kasî badî danê em zanin wekî kasî badî kê danê xwedê kiriye wekî dua kiriye yek aniya me ya avît. Siltan Êzdî dixaxa xwedê ye. Dua kir. Divê ya Siltan Êzdî duwaye kê wê kasê nixtek vexer em bêj kek aniya sipî kasek vexal ku hola hola Siltan Êzdî dimine dive bexê koza Siltan Êzdî diçe. Lê Şêx Adî wa wî dimşelatê. Yanî biborîne kî dibêje hole hole Seltan Êzîdê sor e ew dikare bive Êzdî yan çi? Min sa fehm kiriye min. Heta hatina Şêx Adî isa bû. Isa bû. Heta hatina Şêx dînê me vekirî bû. Pê dînê zebûnê.

Sevakî milet ne rind fehm bike, seva Şîxadî ewa dîn e, ewa serê me, ez tiştekî xeber dim, xeber nadim. Lê çi dimîne seva Şêx Adî wekî mexberê wî lalişê dane, ewa heyan e, ne tiştekî heyan e. Em xwe nikana be. Ez seva wî dibêjim. Rast e. Baş e. Mesela tiştekî ha ez bêjim. Mîr, Mîr, Mîrê Êzdîya yanî Ez hev xwe ez hesiyam mîrê me heye, mîrê Êzdî heye. Lê ez heta niha belkî şerm e jî min re lê ez dixwazim vê şermî jî vereşînim. Ez heta niha nizam kî wî kirş kiriye, ça ew bû mîr. Ez bi logîka xwe, logîka xwe ez wisa zanim gerekî şêx, pîr, gişt, komî ser hev bin wek wek hemû ola de wisa dibe ne. Şêx, pîr, gişt, komî ser hev bin û xwe re mîrekî Kifş kin. Rast e ne? Belkî bûye jî ez nizanim. Lê ez zanim Şêx Pîrê me tev nebûne. Ma çima Şêx Pîrê me başqa ne, Şêx Pîrê wan jî başqa ne, ça ne? Min fam nekir. Yanî ev yeka gerekî çima nav we de sazîk tune, yekîtîk tune. Yê ku yê ku ji wê derê çû, ew çû û çû. Dimîne tenê yê de derdora lalişê kîmaye ew dimînin. Yanî êdî heleqetiya xwe qut dikin tev yê ku em bijin çûne Rûsye, çûne Ewropayê, çûne Amerîkayê êdî xilas e wana re mirîye êda. Hege ez ne rastim kerem ke. Bi rastî ez jî nizanim kê lê kifş kiriye mîr. Ez vê meselê nizanim. E, tu bibexşî me tenê pirs ser şexsiya mirovekî nîne. Min fam kir. Sîstematîk yani em difekirin ne. Ez jî nizanim lê ez bawer me bi genetîk de yani. Kurê wî, nebiyê wî, nebî nebî çirkê wî vê ew yani ew kasta ji vî malbatî yani mîrtî hildane destê xwe. E baş ku rêwî tune bûn paşê em çi bikin? Ez bawerim eger şera çi nebe baş e. Ji ber ku ez çiqas zanim ji dîrokê zanim yanî ew tace tacê mîr hatiye zevtkirin. Hatiye zevtkirin. Ez texmîna min mamosta texmîna min sedema wê tunebûna dewletê ye. Ji ber ku sîstem tune. Hundirê wî de sîstem tune. Hundirê lalişê de sîstem tune. Her kes îro xwe ya dike, her kes gorî xwe, her kes qeweta xwe nîşan dike, her kes dixwaze zanebûnê xwe pêşxe, her kes dixwaze gotinê xwe bide îsbatkirinê. sîstem tune, ew sîstem naxebite. A mesele Vatikan çawa hate hilbijartin? Erê. Çawa hate hilbijartin? Yani bi denga te Yani hilbijartin. restê wan hak kom Bu, dibin evet. û Ruhaniyê wan tav Nafemte, dibin, evet. bi deng. Rast, rast e, bi girtî, prosesekî girtî ye, lê denga hesab dikin, Kê zêde bir ew têkuşkir ne. Ew girtiye lê çi ku ewna komîser ew dibin ew vekirî ye. Yanî sîstem heye, sîstem dixebite. Erê. Xwedêwî hat ew ê dewsa xwe gere mecbûr wek evekî, wek serokekî dewletî ye. Xwedêwî heye. Xwedêwî temam bû, yekî din tê hilbijartin. Eva rast e. Yana Mîrtê çawa ez fam dikim? Heta hetayê heta sed sal belkî bijî ev gere mîr be. Ê temam baş e. Ê wekî sane ê barî tiştekî baş bona civaka xwe çêbike. Hema miqatî xayîtî dînê Êzdîtiyê be yanî reformek çêbike. Yan civaka Êzdîyatê ji vî qirkirinê tunebûnê xilas bike, çareserîk bike. Lê mîr tê ji bona kîjan rojê? Çira dibêjin mîr? Mîrxan ne mesela tiştekî wisa sûvînî re danî bejna xwe bejna xwe ber bitewînî. Ew xizmetkarê herî pêş e bona civaka xwe, bona Êzdîtiyê, bona êl ola Êzdîtiyê. Gerî min qatî dînê Êziyatê gerekî biparêze. Yanî ya rast bi nêrîna min gere bê hil gere sîstema hilbij hilbijartinê çêbibe. Çima çênabe ez nizanim. Tiştekî mîro niha binêre ez wek mirîdek wek mirîdek ez ez naxwazim mesela yek ji min nav milet derkeve bike qaja qaj ha ez dîroka êzdîtiyê zanim ez êzdîtî haya haya ez amîniya xwe wî naynim. Ez wek mirîd ez dixwazim amîniya xwe şêx pîrê xwe bînim terîqê xwe bînim. Terîqê min jî bêdeng dimînin. Erê pirsa te rast e mamosta. A binê mesela deh şêx pê rûnin her yek wê gotinê xwe curekî bêje. Wê deh cure bê gotinê. Curekî nayê gotin. Her kes çi zane wê dibêje. Şaş e, rast e, belkî ev xwe jî nizanine. Mesela min çi bîstiye çawa ez hîn bûme ez wê dibêjim. Ez nikarim tiştek ser zêde kim, ne jî dikarim kêm kim. Min çawa bîstiye ça min hîn kirine ez ê wê bêjim. Rostem Ça hatiye hînkirinê vê wê bêje. Ê mesela deh Şêx Pîr Rûnên ew bû deh vêrsya. Ê tu jî wek mirîdek tê bifikirî, ya ez kîjan ez ez kî bawer bikim, kî rastevir, kî rast e kî nerast e. Ê em hildin kêlekeke din jî em hildin. Mesela ev bûyerê ku Şengalê qewimî perê milet hat şikênandinê, seba çi çaxa Mîr çû Ewropê wana hîş çû. Yanî gumaneke wana şikest, morala wana şikest, ewna şikest in. Gelek e. Rast e ne? Gelek. Ha, eva tê vê manê ku gere em jî em jî wek piştgirî xwe ra van terêqa em dibînin xwe ra û em ça bikin em em em we ça bînin nêzîkî xwe bikin. Pirsgirêkekî gelekî aktal e mamosta. Ne tenê eva pirsa êdî civaka Hêzdîtî ye, ne tenê ev gune gere bikeve, ew pirs gere bikeve stê şêx û pîra tenê. Hema mirîdxana bi xwe jî gere tevlî vê pirsê be. Ji ber ku tirsa tunebûna civaka Êzdîyatê hat derketiye holê. Gere mirîdxane jî alîkar be vê pirsê de. Ne ku rûnê hîvîdar be, hîvîyê be ka kengê şêx û pîrê van pirsa safî bikin. Yanî eva pirsa tunebûna temamîya Êzdîxanê ye, civaka Êzdîxanê ye. Yani pirsekî tomerî ye, giştî ye. Eger a mesela terorîst ket Şengalê qira Êzîcanîn pirs nekir tu şêxî, pîrî yan mirîdî. Hema we kevî. Qir dikir diçû. Ewî pirs nekir tu Êzdî yan musulmanî jî. Ewî ew jî pirs nekir. Ewî jî pirs nekir. Hema ez dibêjim alî Êzdîyetê de per hat eşkênandinê. Yani gumana wan hat eşkênandinê. Ez vê vê vê vê meselê dibêjim. Hema binire tu te anî ser ziman erê rast e. Ez ber te bêm gerekî derê te vekirî be min re. Ez tê me mêvanekî ez der destê xwe derî dixim anca xew derî vekir vek vebe wekî ez bikevme wê malê. Rast e. Ew ew derî venebe ez nikarim bikevme wê malê. Gerekî derî we vekirî be wekî ez bêm wek mirîdekî bikevime mala we. Rast e? Rast e, gilê te qebûl dikim, çi dimîne seba Mîrê Şêxa, em ji tarîka xwe zanin, em bijin wekî em bijin cimet jî wê me bin e, helbet gilê me wekî qebûl kin. Seba Mîrê Şêxa we got, Mîrê Şêxa em bijin ew Malbawanê wî wekî qirna donzda da. Ez bêjim serî da, em bêjin lalişa me ça Êmîrats diva. Mîr wekî navça hatiye ser. Qirna niha da bereka me Mirîdxanê diesiniya. Ew hîmê wê dewletê çêkirin. Hîmê wê dewletê çêkirin. Qirna niha da. Ev seba vê ew ê faktê wekî divê gazeta Kafkas Tilbîsê tîva hezar heyşset çil heft a jî çil heyşt a. Statiyak hebîyê tê de, statiya berlema erê. Wira de nivîsiye wekî seba Şêx Mîrze dinvîse, wekî Şêx Mîrze jî mîna lalişê dixwast bira dewletek yê mîras dibe seba Êzdiye çêkira. Resîd paşa nehişt, em ê ji çav bû çinîn bû hûn zanin. Û dinvîse wekî qirna niha de hîmê wê danî axê Êzdiye Desinî Wekî îro nizam tixmîna min dihok tê gotinê, ça tê gotinê lê desinî bûye axê me êzdiya. Paşî wira tev ereba şer ewna ewa xwe statusa dewletî inda dikin. Paşî wira qirna donzda de Şêx Bekir wekî îro dibêjin Şêxo Bekir ew dînastiya wî bavê wî Îbrahîm Adem dibêjin tixmîna min Wana ew dewlet kîjan wekî dehseniya çêkir bû seba êzdiya, ewna dîsa didine ser piya dewlet. Ça dewlet dimîne heta qirna nozda de ha. Biborîne keke Rostem, niha tu ez usa fam dikim ku mala mîr ne terîq ne mala terîqî ye. Terîq in. Terîq in. Terîq in sed sal e. Ewna mal şêx bûne, micêr bûne. Wekî wana ew mîrtî hildaye destê xwe, deya me çi ye giş pê bava, pê navê bava diçin. Em bijin em tev sîstêma dinyayê wekî demokratî hate dinyayê, nav me de niha te kirinê. Rast e, min ez niha dixwazin wekî êzdî, firsata êzdiya bigije wê derecê wekî em îro xwe ra mîrk bişkin. Lê mala Mîra çi em bêjin wekî ew xwayê dewleta me bîyê xwayî kirîye ew na çend ne terêqê daş hene kilama daş tê gotinê seva Elî Beg çiqa seva Êzdîya kirîye ne ew jî kurê wê malê ye niha ev jî Ez jî tewe qebûl nakim çi ewî kir. Lê em bêjin ça sîmvolîka me êzdiya naxwazim giliyê qolayî bêjim. Lê çi kirina kir naxwazim. Ewa qebûl nakim. Ewa nayêne ser vê hizirê ku dîsa jî em çiqas jî xwe ew bikin dîsa jî çaxa me digo qelem û defter ji bo milet gune ye em vî tiştî hildin. Birna, seba qelem defterê bêjim, ew tiştek îsa nîn. Ay qewlê me, ez karim deh, panzdeh qewla bînim, ortê vekim, wekî qewl dibêje. Min çavê xwe kutayê zebûnê dixwînim, bixwînim deftere vekim, kinîşka qewl dibêje. Ti sêsa derew e. Ew wekî dibêjin derew e. Lê qirna da çar bîyê. Tîva hezar heft sed pêncî bîyê, sîyî bîyê ez nizanim. Wekî deftera veke me ez kam bêjim. Isabîyê wekî hatine lalişê de. Isabîyê. Gelê Êzdiyê me ji Kêser tarîxê xebat kir, nivîsiye, Hatine gundê Êzdiya de hemûyî min Sîncarê da. Xût Sîncarê da. Gundê Êzdiya de mêçît çêkirine, ereba çêkiriye û wekî zarê Êzdiyê herin îşkolê. Te wî çaxî defter çi bûne, xêncî, Quranê û Înjîlê çi bûne, tişteş tine bûne. Defter tine bûye. Ay wî çaxê rast e. Şêx Pîrê me gotine, Neçin îşkolê, Quranê nexwin. Wekî dîn, dînê xwe enda nekin. Ev bê wekî îro milet zana çavekî Şêx Pîr nayilin. Qewlê me xaxa divêje wekî bixwînin. Tu pê Ê xandinê. em çira vê propagandê nav milet re de, nav milet de derbas nakin? Em dibêjin, gele milet qebûl jî nake, bihar nake. Biharibûn hatiye endabûnê.

Hema yekê rast nenivîsî. Dixwazim bijim bahar bûn jî tune. Aliyê me de wekî em bêjin. Gotina Şêx Pîra giliyê mîro sed selef rast e wekî gotina Şêx Pîra rast nîne. Iş çi tê? Wekî milet jî bizan be. Mekteba reş divê xwedê paşê xwedê borcê xwe dide destê Tawusî Melek tê kifşe wekî Tawusî Melek xwedê ye.

Hay birêm diqe me bavên cî kî jî şaş bî. Ez xwe serra bavê xwe nayêm şaş bî. Hema çim bîstan dana ne tenê rast e. Were min re ev xav xin. Dişmîşvin, fikra xwe bidin, bikin. Te turê Şêx Adî wekîl qirna dozda da çi kirîye serra me gişt qebûl kirine. Isa qebûl nekirine. Te turê isa bî. Hema yek wekî qebûl nekirine gotina wî. Şêx Mend bî. Şêx Mend çima dikine kelê? Qerara wî ne xwe ne kir. Got em çar kal bawe de hev zewicî ne. Na dixe me paş ji vira Şêx Pîr me bipên. Gel ev gotina em qebûl nekin. Lê qewl heye. Ew qewl heye. Tê gotinê. Ê kekê Rostem niha binire li vir we jî anî ser ziman. Hinekî logîka wê dixwazim bivînim. Te got, anî ser ziman ku wextek hebûye ku di qurna dozdeh de me anî qedexe kir zewaca nav hev de, yanî berî hebû. Pê qerara Şêx Adî ewî kir e, name Hedu Ser. Me hevdu qetandiye. Ev a konservatîzmek e. Paşê me gotiye Êzdî tenê gerek ji dê bavê xwe bibin, ji dê bavê Êzdî bibin Êzdî. Ev jî konser ew a jî dadaneke duda ye. Yanî wan va girêdayî dîsa gelek gelek tişt me her tişt qebûl kiriye û niha me ber çavê xwe dît ez nikarim bînim ser ziman bêjim ez ez ez dibe ku we re razî jî nîbim weke eva Qetlema heftê çaran e, belkî sed heftê çaran e, belkî sê sed heftê çaran e. Kesekî ev yeka hesab nekiriye. Yanî çira ji dibêjim çimkî her roj me em têne kuştinê. Her roj şer e, ne şer e, edlayî ye, aşitî ye, çi jî heye em têne kuştinê. Em têne kuştinê çiqasî destê dijmin em têne kuştinê, çiqasî xwe xwe destê xwe em têne kuştinê. Erê ez naka logîka vê nabînim. Yek bê bêje here merê hilde here erd xalê bikole ez te tê de çelkim. Ez kere ker diçim vê xalê dikolim wekî ev meriva bê min tê de çelke. Yani min bikuşe. Erê Çira em vê rê de diçin? Ev problema problemeke mezin e. Em gerek cem xwe bigihînin hemû dengê xwe bigihînin hemû miletî. Gerek em seva xwe em kora miletê xwe bibînin. De niha bira ez dixwazim bêjim bira şêx pîrê me, miletê me, emrê mezin xwe ra fikir kin. Hergê hûn dixwazin wekî ay binêre ez vî şiklî dibînim dîsa çavê min hêsir dibe. Wek em dixwazin eva dîsa derba dida neve, em gere îro tiştekî bikuêzin. Rast e. Em gere vekin. Min cem xelqê miletê başka gele pirsiye seva dînê me, em bijin ji meriyê min nêzîk wekî em bijin pir hindikî min dînê xwe wan ve hinek eyan kiriye. Ez divêm ji dînê me çi wexweş tê? Gelê me de gotin akî dînê we dada ye ewa me xweş nayê. Gelê milet yê, dînê me akî dada ye me ser ora hez nakin, qedrê me nizanin. Isan e. Hûn diqeme paşî vî giliyê min, hûn ji min bixeydin, bêjin çima sa dibêje, lê cima disa duşmî ji dibe. Wekistan divê tu çi, tu xwe zêde hesab dikî, wekî ez bên bibime birê te, çima naxwazî? Esa nayê. Têdî raçik dîr. Her her dînekî de her dînekî de em bijîn kîjan dînî jî hebe, kîjan dînî jî be bi derê gelê wan em bijîn miletê wan diçin xandina xwe jî dikin, diçin têne dêrê jî têne mizgefta jî têne em bijîn sînagoga jî tîne. Ev dawî wî jî dikin û wî jî dikin. Yanî eva hevdu ev nake. Rêya hev nagire û daha zêde wana nêzîkî yê ku xandinê dikin, yê ku hîn dibin ew dikin, wana daha zêde nêzîkî olê dibin. Em wê pelê ez çûme Kurdistanê, min keçeke êzdî rastî min hat. Me xwe hinek axifîn. Min got tu kî çi dikî? Ku ez golik vanim. Keçeke heyjdeh nozdeh salî ku ez golik vanim. Min got qe gundê we, bajarê we min got qe konsêrt yanê tiyatro yan tiştek tiyatro çi ye? Tiştek nizanim. Te binêre te ev keçika belenga te heqa teriyê de hiştiye û tu dixwazî wekî ew pey bê pey pey te bê. Ew nikare peyte bê. Ew bêamin e êdî. Rast e yan ne rast e? Ew gerekî zanebûn bê peyte bê. Ew gerekî bizanbe pey çi diçe û pey kê diçe. Heke kor be ew dikare cikî heta derecekî peyte bê paşê rêya xwe şaş ke cikî din nêde here. Û tu nikare tiştekî bijî wê. Benê pirsa min ser vê yekê ye. Pirsa min ser vê yekê ye em ça vêya bidine hildanê? Însanên wisa pir in Kurdistanê de. Ka mamosta ez pirsekî bêjim. Hûn ji wek binî de kesprsekî raberî wek in bîz nabe. Kerem kir. A binê berî bernamê dostekî me heye ha ji rojeva ye kurdê musulman e ji rojeva ye. Em wisa axivîn got belê got ez fehmdar im. Heft kalkê min, bavê bavê min, heft kalkê min, bapîr dapîrê min Deh qurne, yanzdeh qurne musilman bûme. Îro ez dibînim musilmantî dînê îslamî çi tîne serê cemata me, çi tîne serê êzdîxanê, civaka êzca. Dibê ez însanekî serwaxt im, fehm dikim. Ê nîşana Tawsî Melek Awît Destê xwe her roj maş dike, çûye Lalişê jî hatiye. Dibê tu wek pîrekî civaka êzdîqanê. Ez dixwazim vegerim ser dînê bav û kalê xwe berî sirmaniyê. Ez dixwazim dînê kal û bavê xwe qebûl bikim. Hişê min hatiye serê min mecbûr, me mecbûr kirine misirmanî me qebûl bikirê wek îro ev terorîstên devxûn wekî îro çiqas êzdî zora avtoma danin ser serê wan, Ji sedî pênc belkî hatin kuştin not pênc not ne qebûl kirin qebûl kirin mecbûr a îro ewana jî herin cemîl herin lalişê bê şer sekin ye dayîş ortê holê derketiye ez dixwazim vegerim ê min jî difikire divê nabe nabe ê çavê min çima nabe çawa nabe. Yanî rezelya dilê xwe qebûl nekiriye. Ê belkî biborînin. Ez sedî sed, ez sedî sed dikarim bêjim, ez gelekî şik im û ne bawer im. Ew avtomat bidin ser netka mîr, belkî mîr jî wê qebûl ke. Bi mîrtiya xwe, bi mîrtiya xwe wê dînê îslamê qebûl ke. Em çi bikin? Em çi bikin? Berî wî din. Em çi bikin? Em gerekî bêdeng nemînin. Em gerekî bivin tivaqek, bivin hêzek, hereketekî mezin çêkin ser vê pirsê. Şêxî şêx be, pîrî pîr be, mirîdî mirîd be. Ji ber ku eva problema civakî temamî ye. Dijmin pirs nake tu şêxî bi se ez te biparêzim, tu pîrî te biparêzim, mirîd na. Hemî wek hevî dikuje. Ê belkî ne beliya ew avtomat bidana ser serê mîr bêjin yan te gere qebûl kir yan te yê kuştin. Ê belkî qebûl kiriba jî mîrka xwe va. Ê DAIŞ çû hate kuştin şer sekinî mesele. He em bêjin tu musulman î ne. Erê tu êdî ne mîrî tu musulman î. Baş e. Çawa dibe? Ne baş be. Ne baş e. Yanî problem çi dane? Pirsgirêk çi dane? Yanî em dengekî civakî gere ser vê problemê, ser vê pirsgirêkê bisekinin. Bi rêvebiriya şêx û pîran. Belê. Mesele vir dane. Peyra. Problema mezin ew e. Ev e problem. Niha pirs da min, min bersiva vî pirsî nikarî bida. Divê ez çi bikim? Laliş min qebûl nake, mîr min qebûl nake, şêxpîr min qebûl nakin. Ez hi bi rez, hişên hatiye serê min, sêzdeh qurine derbas bûye. Ez îro hi bi rez ez êzîdî me, dik me qêrîn dibe ez êzîdî me, min dest dînê misilmantiyê îslamiyê berdaye, ez êzîdî me. Kes qebûl nake. Usa jî mesela êzê îro ê piştî heft ev heftê fermana heftê çar a hate serê êzên li Şengalê geleke medîd bûne musilman bi zora avtomat. Ê sibê ewna vegerin ser dînê êziyatê kes qebûl nake. Kes qebûl nake. Rast e.

Eva belkî îxanetiye jî hember civaka Ez Olayscî bawer hatiye. dikim ku eva zanebûn hatiye vêwirkirin. Belkî zanebûn jî hatiye kirinê. Wekî me tune bikin. Wekî tune bikin. Çawa sa dibe? Em çira xwe tune dikin? Ê ka were em jî em jî rêkî bidine pêşiya xwe. Ev gişt qerarê me me. Belengaz kirine. Rast mala xwe de wekî dibêjin, neke hemû qerar nava hemû miletî de jî heye qerar, qerarê dîn hene, qerarê miletî hene. Hene qerarê dîn jî û miletî yê baş yê wekî tev. Qarna bîstî de, bîst yekî de em ne divê di çi şerekî divînî wekî gişkî yek çavîne xwe dewsa ku re dayîne. Em bêjin çi dixwaze bêje kal bavê me gotine. Di çi wî emirî re raverûne. Em bêjin lê qerarê xwe bîr neke. Wekî îro ew sîstêm nav me naxefte. Îro ser bavê re dîsa qeramet tînin. Ê werê cemeta miletî em fikir kin, xwe re rêkê bivînin, dînê xwe vekin. Yê wekî rihê şîrin e. Diqeme sivê avtomatekî ser min jî xweyî kin rihê şîrin e ez nizanim min diqeme e ji bo lê lapî pêşî ez bijim erê min nekujin. Ez sa jî bira hemû bende duşmîş ve seva xwe. Ekekê Rostem biborîne min nekujin eva tiştek e. Lê zora min berçavê min nekujin eva tiştekî din e. Dinya kî din e. Erê eva tiştekî din e. Belê. Eva tiştekî tu pê kêfa xwe tu naçî. Dewekî tiştekî îsa heye. Derî pişt min ve te çima dadaye? Eva kê kir? Ez dîsa dibêjim em ger fikirê bikin ew qerar nav xwe de hildin îro çi cureyê bikin bila razîbûna miletî hebe. Sîstêm gere bê çêkirinê, gere şêx pîr, emrê mezin rûnên. Îda ez rê nabînim. Ê baş ez tiştekî bêjim. Gelo nabe ev wek pêşniyarek ez dixwazim bêjim zanî. Gelo nabe ay hêja Kekê Mîro anî ser ziman got xortek gotiye ez fehm dikim ku ez berî nizam pênc bav yanî deh bav pêşde berî ez êzdî bûme û bi dil û can dixwazim vegerim ser hewa ewî hat got. Gelo nabe em qarişî em herin bêjin Mesela, were, vegere ser ew xwe belkî daha efekta wê hebe, daha mesela wek şêx, wek pîr, em bijin her em bijin. Miletê xwe, dînê xwe daha qewî bikî, rast e. Were, were lê bide serwextkirinê çi ye çi. Mamosta hatiye, hazir e. Erê ew tê tu wiya qebûl nakî. Erê. Erê lê ez dibêjim qarişî wê, qarişî wê. Em bijin tu herî bêjî were ez te qebûl bikim. Na, yanî bi gotinekî, bi dengekî ez ne bawer Ne bi dengekî, ez wek sîstemekî dibêjim. Wek sîstemekî, sîstem nizam, ez nizanim sîstem bi çi awayî bê ava, bi çi corayî bê avakirin. Sîstem Çimkî ez ez te re ez naka te re amêrîkê venekim. Eva her her oli de heye. Her oli de kî derê naka herê nav xaçparêza, nav misilmana, nav diçin propaganda dikin. Yê yê qe ne tucar ne misilman bûne jî wana dikine misilman. Yanî yê tucar qe ne xirîstiyan bûne xaçparêz jî dikine xaçparêz. Em çira êzdiya nakin êzdî. Çawa didivin xaçparêz? Diçin derê Keşiş av sêrî dadike xaçek da ji ez tut bû. Erê ew na ez çi dixwazim bijim Mîro can ez dixwazim bijim ku ew xwe xwe nayê wîya agîtasyê dikin wîya ber bi xwe tînin. Erê. Ez ji wê dibijim wekî em ber erê em em wek terêx wek şex şêx pîr em bijne wî camêrî em bijin zanî dîroka te tu êzdî bûyî berê. Xastiya wê bê, nexastiya jî hemikî zorî tiştekî zorî tune ye biro. Rast e? Ne ne gerek qirar hebe wekî îznî bide te ew qirarî tu bibî qirarî rabî xwe mî herî bêjî. Gerekî nav xwe de derxin. Ez qirar qirar em nikarin ez rostem nikarim wê qirarî. Ez nikarim were qirarê çêkim. Ez wek mirî. Em jî nikarin. Na na milet milet tevî we ye. Milet tevî we ye. Lê milet nikare were qirara derxe. Mamosta. Rast e. Hûn gerekî bona milet qerar re derbixin. Em bêjin miletê qebûl ke yan na? Binê. Eş. A mesela binê. Dewlemanê milet wê qabûl ke. A ziman wê qebûl ke. Erê. Dinyayê de her dewletek konstîtûsya wî dewletê heye. Aya. Qanûnê wî dewletê heye. Her olî de jî konstîtûsya wî heye. Dewlet bi wî qanûnî bi wî konstîtûsyayê radibe rûdinê. Erê. Biryarê distîne, qerara distîne. Bi wî paşê çiqas însan bên dewletekî de kom bin mesela Mîgrasyonî bên bijîn yanî gorî qanûna konstîtûçya wî dewletî pasaport dide te te dikeve tendaş. Rast e. Ê konstîtûçya me jî gere bê avakirin wekî îznê bide me em karibin ewî însanî gorî qirara Êzdîtiyê, ola Êzdîtiyê vegere ser dînê kal û bavê xwe. Eger ew tişt tune Wê ez bawer me zor olsa me mi nikar vê tiştê bikir. Kes wê qebul nake. Ez ez jî fam dikim ez yani, ez her burcî tamam problemê me nak mestî te û kekê Rostem ez vê fam dikim ez dibêjim giştî. Niha dawiya bernama me îro em dixwazin wekî hûn hinek tişt Ancama wê de yanê ewa wê de bijin yanê em çi gerekî bikin yan çi dikarin bikin yan çi nikarin bikin yan yan birasa bimîne. Pirsa te fehmdarî ye, pirsa te aktual e, eva problema îro ye, paşê axa tiştî seva milet. Rast e em tiştekî teze çênakin. Em tenê ça divê êmbar daniye ser û riz divê zapirêt. Da da ye. Tabu. Erê tabu. Were gunê em wê tabuyê. Em hildin. Hildin. Em tiştekî xwe tişte zêda nekin. Ne divê jî ya Sultan Êzdî di we bû kê Kasek, nixtek vexwe. Tu dibêje kê ye, kê ye çi milet e, ne? Kê hat ber ku aniya spî, rih e, can dixwaze bibe, vexwe bêje, Hola, hola, Sultan Êzidê sor, ez bexê koza Sultan Êzidî me. Qebûl dibe çi? Werê gonê em ewê derxin. Eva wekî rast milet gere bibar ke isa rastî isa ne. Şehdetiya dînê me Êzidîya dibêje. Şehdetiya ez çima dibêjim sî û yek cureyî heye. Îş sîwek cureyê bîst bîst du ciya tê gotinê. Wekî ew Şêx Adî kirîyê orta me. Ew zap e. Dîwar. Herê. Ew e gilî ew e. Em nika bêyên ser dînê xwe yî kem. Ez hesab dikim dînê kem rast e. Kerem tê. Ez ê nimûnek ji dîrokê bînim, mamosta. A mesela binê Mihemed Pêxember, binê lozunga Îslamiyê, binê dînê Îslamiyê, Erebên, eşîrên beyanî kire netewek, kire miletek. Û îro encamê de em divînin dinyayê, xerîta dinyayê mêze bikin, bîst pênc dewletê Ereba heye. Bi saya serê dînê Îslamiyê. Bilozunga îslamiyê, pêşxistina îslamiyê qenca xirab ve dînekî çaye ez ev pirsekî mayîne lê binê beyraqa îslamiyê binê wê dînê îslamiyê wekî ereb ne netew bû ne milet bû eşîrên nîv eşîr bûn jî eşîrên beyanî bûn kire milet Kire ne tev, yek tî çêkir, yek bûn çêkir. Û îro bîst pênc dewletê Ereba heye, yek ji yekê çêtir, dewlemend, xwe ra dijîn. Ya me jî gundekî me heye, ev jî me diştin. Ya me jî, em belkî ser pêçê xwe dikarin bijimêrin, kîjan bajêrî, kîjan dewletî, çend êzdî mane. Em jî ha ferman ferman dad qurtînin. Ferman ferman dad qurtînin. Ewsa me ber bi tunebûnê herin. Ê niha ez pirsek didime gelê xwe, civaka xwe, zanyar û dîrokzanên gelê xwe kîjan baş e? Em xwe reza dilê xwe xwe tune bikin, em inda bin? Yan em reformekî çêbikin, em bibin yek, tifaqekî çêbikin, rûnin, bifikirin, bi giştî, ruhanî, zanyar, dîrokzan, şêx, pîr, mirîd kî dibe bibe. Ji ber ku problema pirsgirêka civakiya temamiya Êzdîxanê ye. Qerarek çêkin, konstitûsyakî civakiyê çêkin, bikin dînê xwe jî bikin kitêb defter çi mana? Yan wenda dibe? Rostem tişkî din dibêje, Mîro tişkî din dibêje, Êdin tişkî din dibêje, tişkî din dibêje, tu ji wek mirîdek tu nizanî kê bawer kî, kî rast e kî ne rast e. Bike kitêb, bira kitêb mala te de be, tu wî kitêbê bawer bike. Ji ber ku her gotinek hezar însan li ser vî gotinê difikirin paşê dibe kitêb. Gotinê min dawî ew e. Belê. Temaşe wan in hêja bernama me jî hat gihanda dawiya xwe. Ez biharim ku ev nîqaşa me ya îro jî wê wer re bibe mijarek. û hûn ê piştgûyê xwe ve nebêjin van tiştî. Mêvanê xwe re, mêvanê me re jî em dibêjin zor spas. Hûn ser çavê me re hatine dîsa. Ez bawer im ku em ê dîsa ne carekî ne duda rastî hev bên û em ê vê mijara xwe, vê mijara xwe ya